Huw Hughes, neu y llafuriog Cymreig. Penod 1. Er mwyn yr amser gynt fy ffrind, yr hen amser gynt. Alun. Miwn cwm hafryd hardd o'n angysbell,

Y tu hwn bach twt yna oedd preswylfod William Hughes yr Hwsmon, fel y gelwid y dyn a cyfyngedai yno gan bobl y wlad, a'i wraig Marged, deuddyn dedwydd, byddlon a diwyd, fel y mae y mwyafrif o bobl gweithgar y wlad hon.

efo chwileu o blef gwyddau, dyddiau dedfyddion yr hen amser gynt, y rhai na ddychwelant i ni byth mwy. Ond fe fyn atgof Lenin Garadis o'r hen olygfeydd fel hyn, a phoriadu i'r meddwl yr amser dedwydd pan oeddem blant, yn chwarae o gylch llinachau bro ein genedigaeth, y meysydd lle'r aferem hel nethon adar, y wig lle'r Helium Gynau, y gerddi lle byddem yn erlid y glywod byw, neu'r gerllid lle'r arferem ysbelio nyth y cacwn, dan berygl cael ambell golyn. Ond y mae hynny oll drosodd bellach, ac wrth gwrs ac ambell un ar ei Pwretyndod daearol. Y buom yn cyd-chwarae â chwynt yn oedran dinidwedrwydd, ni fydd gennym i'w ddweud amgen nac erbyn yr amser cynt, fy ffrind, yr hen amser gynt. Ond at ein chwedl, deued y darllenydd gyda ni ychydig flynyddoedd yn ôl, at yr amser pan oedd William Hughes a Margaret Parry yn bobl ieuanc ac yn was a morwyn ar yr un fferm, Roeddent wedi cydwasanaethu yn Modonnen am amryw flynyddoedd, ac arferent siarad aml aer o gariad trwy arwyddion o llygaid, tra yn trin y gwar ac yn cynnyrch yr ŷd ar hyd y meysydd, a lle trattasant llawer o ryg gyda'r nos, ar ôl llyfr caled y dydd, i dynnu cynlluniau ar gyfer yr amser Dyfodol, Canys yr oedd Margaret wedi cydsynio i dyfod yn wraig i William, ac o'r diwedd penodwyd y dydd Llun Sulgwyn nesaf fod yn diwrnod ei priodas, aeth yr amser hebio yn cyflym, a phan ddaeth y dydd penodiedig, yr oedd lliaws o gyfellion y deuddyn ieuanc wedi'g ymgasglu Yn blaid i Dŷ ei rieni ef, i'r diben o'i hebrwng ef at dŷ ei rieni hi, lle yr oedd y blaid arall yn disgwyl i wneyd gorymdaith gyffredinol i Eglwys y Plwyf. Er mai Sir Fon sydd wedi dal hwyaf i gynnal hen defodau gyda phrydasau, eto y mae bron pob gwedellion o'r hen dulliau wedi fyny yno hefyd erbyn hyn, yr oedd eisiau didymu rhai ohonynt am eu bod yn peri protest meddu Dodd. Ac yn foesodeb, ond y mae gennym ni hoffter mawr at hen bethau, cyn belled ac y byddant yn gyson â gweddedra Moesedau, Diwylliant a rhinwedd, a hen dull da yn ei bryd ni, oedd y dyfod Gymreig o ymgynnull i briodasau, cymydogion a gyfellion, pawb a'i rodd i gynorthwyo y rhai a briodid i ddechrau ar ei byd newydd. Yr oedd yn cadw cysylltydau cymydogol yn meithrin teimlad o erchyllus da ac yn foddion i gynorthwyo'r gwan. Ond mae dy bryd yn gysyllt â'r brydasau hyn oedd yr yfed a'r meddwi, yr hyn a arweinia yn fynych i amladdfedd a gelyniaeth gwaedlyd rhwng hen gymydogion. Yr oedd priodas William Hughes a Margaret Parry yn tra rhagori at y rhai cyffredin yn y cyfnod hwnnw, yn gymaint ag fod y deuddyn ieuanc yn rhai o gymeriad crefyddol, a William wedi cadw ymaith o'r wledd bob achlysur i anweddedra a derfysg, yr aeth yn briodas lawen heb gael ei gwarthwyddo gan feddwdod a chyrchfyfl, ac ar ol treulio y prynawn hyfryd, ymadawodd pawb gyda thyngladau bythlon a charedig, gan dymuno pob llwyddiant a dedwyddwch i'r Husmon Hughes a Marged ei wraig.